Сәлам, дуслар! Бүгелмә районы буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез һәм без әле дә Татар Димскәе авылында һәм без бүген мәдәният йортына килдек. Алар шулай ук үзенчәлекле шөгыльләр булдырып, биредә зур җанлы тормыш алып баралар. Һәм без бүген сезнең белән бергәләп калфак ясау серен өйрәнәчәкбез. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Инде безне э, авыл э, клубының мөдире Зәринә Яткаровна каршы алды. Исәннәрмесез, Зәринә Яткаровна? Сезнең менә татар димскәй үзенчәлекле авыл инде ул еракта урнашкан Татарстанның э, ерак ерак бер точкасы, ноктасы да дисәк була. Авыл халкы ничек яши? Бердәмме? Клубларга җыелышасызмы? Халык җыела, бик ярата. Без концертлар куябыз. Безнең татар халык йолалары буенча мероприятиеләр уздырабыз. Безнең Татар Димский авыл э, халкы не, театрыбыз бар. Народный театр, үзебезнең народный театр хыялыбыз, хыял бар. Тарих буенча элекке татарлар күп урнашканга Татар Димский дигәннәр. Урыс халкы моннан киткән ул урус Димскәе образоваться ителгән, безнең татар Димскәе татар халык булган, шулай татар Димскәе булып калган. Татар Димскәенә килүнең инде тагын бер зур э, сәбәбе бар иде, ул сез калфаклар, түбәтәйләр ясыйсыз дип беләсез, инде кружок түгәрәгегез дә бар, мастер-класслар да бирәсез, шулаймы? Әйе, шулай, шулай безнең не, кружок дип аталмый инде ул. Клуб на формировании умелые ручки. Әйе, бүген мин дә мастер-класска килдем. Хәзер без бергәләп Э, түбәтәй тегеп караячакбыз шулай бит карыйбыз әйе алла бирсә башладык исәннәрмесез исәннәрмесез шулай җырлый җырлый кич утырып түбәтәй калфаклар тегәсез әйе шулай нинди яраткан җырыгыз бүген нинди җырлар белән менә башладыгыз кичегезне әйдәгез әле кызлар

Башлыйбыз фетр. Менә шундый фетр материалын алабыз. Менә шундый түгәрәкне кисәбез. Фетр кирәк инде ул форма тотар өчен. Форма тотар өчен, әйе, әлбәттә. Менә шундый түгәрәкне кисәбез башта. Аннары 3 сантиметр. Түбәтәенә кырые була инде ул. Менә 3 сантиметр. Үлчибез дә менә шулай.
Хам кисәбез инде. Ана хам шуны кисәбез дә основасын.
Менә инде кистек. Хәзер шушыны тегеп чыгарга кирәк. Шушыны шулай итеп
тегеп чыгабыз.
Шушылай без инде тегә башладык. Э, шушылай бәләкәй булырга тиеш түбәтәй димәк. Шулай, шулай булырга тиеш. На определенный размер белән менә Мин куйган размердан зуррак уже ул башка төрле, башка төрле була ала, ә мондый бәләкәй түбәтәй булмый. Именно элеккеге бай татар кызлары менә шундый матурлык өчен кия торган булганнар. Әй, аны әле алар ялгышмасам, яулык өстеннән кигәннәр. Әйе, яулык өстеннән.
Бу инде декоративный, русча әйткәндә, элемент булган. Әйе. Татар түбәтәе булган, татар димскәе булганга инде шуңа мин әйтәм, әйдәгез, кызлар, түбәтәй тегеп карыйк әле. Сезнең идея булды инде ул. Әйе, минем идея иде.
Ну, сатырга кызлар сорыйлар, заказать итәләр, танышлар. Аларга аерым тегеп бирәбез. Бүләк итәбез, тегеп бирәбез. Нигә выставкаларга барабыз без мәдәният йортларына? Йортларына, әйе. Менә безне кебек эшли торган мәдәният йортларына, выставкаларга ниләргә барабыз. Мастер-класслар күрсәтәбез без анда. Мәктәп укучылары киләме?
Килә, мәктәп укучыларга да мастер-класс күрсәтәбез. Алар бик ярап ярты киләләр, чөнки кызларга. Бөтен, әйе, әйе. Татар кеше, татар кызларының татар димскәендә барысының да башында, баш түбәсендә шушындый матур калфаклар булырга тиеш дип яшисез инде. Әйе, шулай дип яшибез.
Рәзинә апа, менә сөйләп китегез әле, нәрсә бирә ул сезгә? Менә шушылай еш җыеласызмы кызлар белән? Нәрсә бирә ул сезгә менә бу түәтәй тегү? Тынычлыкмы, күңел ачумы ул? Кич утырулар булган бит элек, аулак өйләр булган. Әллә шуларга альтернативамы ул? Яшьләр киләме, тартыламы? Килә, безнең менә апалар, олы апалар килә. Бу безгә бик рәхәт, менә шулай җыелышабыз. Башта сөйләшәбез, ниндине тегәбез дип. Алар үзара сөйләшәләр. Кайсына кечкерәк, кайсына зуррак иттереп тегәләр. Утырабыз, җырлашабыз, ул такмаклар әйтешә башлыйбыз әле.
Ул минут үтмәде, Зәрнәй карына әле дә утыра әле. Мин инде үземнең түбәтәемне, түбәтәемне тегеп тә бетердем. Менә шушындый матур гына колфак килеп чыкты ул. Миңа инде ошый. Нәмдә куйсаң бик матур булачак ул. Чын татар кызлары. Хәзер нәрсәгә эшлибез? Э, менә икенче этап. Кызлар сөйләп китегез әле. Зәрнәй Карына. Икенче этап.
Аларызына шундый материал, шул ук бәрхәт мәсәлән. Бәрхәт, әйе.
Бәрхәт, ну анда үзегез нинди төс кирәк икән сайлыйсыз ансын. Шулай ук үлчибез. Түгәрәген.
Һәм кисәбез. Һәм шул түгәрәген кисәбез.
Түгәрәк әзер. Менә шулай түгәрәк әзер.
Шуның Түгәрәкне шулай ук фетрдан ясаган кебек, шулай ук ни ясыйбыз.
Хәзер нишлибез? Хәзер бу нине шулай ук тегеп чыгабыз. Тоштырабыз. Тоташтыргач, болай әйләндерәбез дә и монда аскы ягын тегеп куябыз.
Түбәтәйнең э, тышкы катламы инде әзер. Әзер. Менә шул түбәтәй, шул тышкы катламын наша әйләндереп түбәтәйгә кигереп куябыз.
Менә шушындый түбәтәй килеп чыга безнең, бик матур. Хәзер инде анда э,

Менә шушындый түбәтәй килеп чыга ахырда, әз генә тырышлык, осталык кирәк инде. Менә бу театр кружогы турында, сез бит әле режиссер да, театр кружогы турында да сөйләп китегез әле. Кайчан башланды ул сезнең? Бу бит татар театрларын куярга теләүчеләр, йөрүчеләр бөтен авылда да юк. Бик күп татар авыллары бар, әмма театрлар бөтен мәдәният йортында да, бөтен авылда да юк. Кайчан барлыкка килде ул? Безнең бу театр инде ул мин әле менә 3 ел эшлим бу нидә мәдәният йортында. Ул инде миңа хәтле дә булган. Ул театр алар монда эшләп чыккан хезмәткәрләр алган исем инде ул. Халык исеме без инде менә аны халык театры. Халык театрына алар алдылар ул исемне. Без шуны менә нык итеп тотып кына торабыз. Инде ул исемнән төшермәскә, саклап. Безнең балалар, балалар театрда бар, Мизгел исемле. Алар менә хәзер без алар белән менә ноябрьдә куябыз спектакль театр. Мактанчык әтәч дигән алар инде монда Унислары килеп кенә тора инде. Халык ярата комедияне. Без куябыз менә не театр куйсак, халык икенчегә шуны сорый. Без елына шул күрсәткән театрны халык сорап, сорап куйдырта.
Мәдәният йортында әле шундый матур татар халкының көнкүрешен ачыклый торган шундый музей почмагы да булдырганнар. Бу кемнең идеясе белән бу барлык атрибутларны диек инде бөтен экспонатларны кайлардан җыеп бетердегез? Шушы авылныкымы бу? Бу әйе, бу инде әйтеп үткәнемчә, менә миннән дә 3 кенә ел. Бу инде электән килгән шушы бүлмә. Музей, безнең монда менә авыл, үзебезнең авыл кешеләре үзләренең әби-бабаларыннан калган элеккеге э, коралларын, баяннарын, сәгатьләрен, нинди ниләре бар, менә сундукларын безгә алып килеп тапшыралар, менә истәлек булсын дип.